Тыһыынча тоҕус сүүс отут сэттис сыл Үөһээ Бүлүү Комсомол оройуоннааҕы кэмитиэтигэр уон тоҕус саастаах эдэркээн учуутал кыыс ыҥырыллан олорор.
Мария, вы член комсомола и прекрасно знаете, что есть люди, которые изнутри подрывают советскую власть.
Что говорил Перевалов о советской власти? О Сталине? Кто к нему ходил?
Кыыс бэйэтин курдук эрэнэр киһитин норуот өстөөҕө диэн ааттыылларын соһуйа өһүргэнэ иһиттэ. Хайдах күннэри-түүннэри үлэлии-хамныы сылдьар күтүөтэ, ройком хэкэрэтээрэ өстөөх буолуоҕай? Ити сымыйа дойҕох. Признайтесь, что Перевалов вел подрывную работу. Признайтесь, что он враг, иначе придется исключить вас из комсомола. Выбирайте, признание или билет на стол.
Тургутуу кэмнэригэр киһи кимэ туга дьэҥкэтик көстөн кэлэр. Мария Алексеевна Хаҥалас баар суох ытык дьонун сыдьааннара. Ийэтэ Неустроева Зинаида Васильевна, Арҕаа Хаҥалас бастакы кулубатын Александр Гермогенов табысхаан сиэн балта. Кэрэ дьүһүнүнэн уос номоҕо буолбут үчүгэй буйустуур кыыһа, Саха бастакы үөрэхтээх учуонайа УРСИК бииргэ төрөөбүт балта. Ол аата Мария Алексеевна ийэтинэн, Эллэйтэн, Дыгынтан, Эргис ойуунтан сыдьааннаах Эргис аҕа ууһуттан төрүттээх. Аҕата Алексей Дмитриевич Широких, Дыгын Бас Төрөрөй диэн уолуттан төрүттээх Хахсык нэһилиэгин Эриэн аҕа ууһун киһитэ. Хахсык кинээһэ Дмитрий Николаевич Широких уола, суруксут Николай Широких сиэнэ. Онон кини аҕатынан хахсык сэниэ үөрэхтээх ууһуттан төрүттээх. Икки өттүттэн үөрэҕи өрө туппут, дьонуҥ туһа диэн үлэлээбит, турууласпыт хаарыан дьоммут сыдьааннара бу Мария Алексеевна Широких. Ол иһин даҕаны удьуор хаан таайа сыттаҕа. Уустук кэмнэргэ чиэс, суобас, үтүө өйдөбүллэрэ киниэхэ туохтааҕар даҕаны үрдүк буоллахтара. Хараҕын харатын курдук харыстыыр кыһыл билиэтин кыыс остуолга уурда. Оччолорго хомсомуол кэккэтиттэн уһуллуу олоҕуҥ устата сотуллубат хара мэҥинэн буолара. Кыыс ону өйдүүрэ, ол эрээри кырдьык туһугар олоҕун да толук уурарга бэлэм этэ. Ол кэмтэн элбэх сыл ааста, кыысчаан сааһыран ытык кырдьаҕас буолла. Мария Алексеевна Широких сэттэ уон үс сыл аннараа өттүгэр киһи ыгылыйар уустук түгэнигэр соҕотох сөптөөх быһаарыныыны ылыммытыттан билигин да кэмсиммэт.
Скажи, кто к ним уходил, что плохого говорили, про советскую власть, про Сталина. Я говорю, ничего плохого никогда не говорили, он преданный был человек.

Күтүөтүн Переваловы хаайбыттара, эдьиийин Широких Нина Алексеевнаны партияттан устубуттара, үлэтиттэн үрбүттэрэ. Дьону буруйдааһын хара санаалаахтар үҥсүүлэринэн оҥоһуллара. Широкихтар ким кинилэри үҥсүбүтүн кэлин билбиттэрэ.
Ну, где-то в конце 50-х. Муж мой. Вот этот, Доброскокин, перевел его, говорит, смотри, Маруся, кого я перевел.

Почему я под лицом стал? Тоҕус уон иккис хаарын санныгар түһэрбит кырдьаҕас учуутал билигин Аммаҕа олорор. Биир дойдулаахтара Хаҥалас улууһуттан кинини ааттаан тиийэ сырыттылар. Аҕатын Алексей Дмитриевич Широких мэтириэтэ Хаҥалас чулуу дьонун мэтириэттэрин галереятыгар баарын туоһулуур суругу туттардылар. Кини аҕата саха бөдөҥ салайааччыта этэ. Бу мэтириэти көрөн баран Мария Алексеевна аҕата бэйэтинэн кэлбитин курдук долгуйда. Кинини кытта ситимнээх умнуллан эрэр өйдөбүллэр тиллэн кэллилэр уонна оҕо сааһын кэрэ түгэннэрин санаттылар. Ытык мыраан анныгар баар хахсыкка аҕатын кытта эбэтигэр күүлэйдии бараллара. Үүт сүөгэй сыттаах, дьэрэкээн сибэккилэринэн киэргэйбит аҕатын дойдута хахсык, билигин да Мария Алексеевна сүрэҕэр тыыннаах. Оттон билигин Хахсык нэһилиэгэ диэн суох, ааспыт үйэ түөртүүнү сылларыгар эстибитэ. Билигин манна Төхтүр сирэ-уота. Бу үтүө сиринэн Алексей Широких кыра сылдьан элбэхтик сүүрдэҕэ-көттөҕө уонна бу дойду тыынын иҥэриннэҕэ.
Алексей Дмитриевич аҕата Хахтык нэһилиэгэр высшай князь аатырар этэ. Былырты князьтаан олорбут киһи буоллаан. Улахан бээлэрэ халыҥ аҕа уустар этилэр. Биһи хахсыкка үс аҕа ууһа олорбута. Молтуннар диэн олорбуттар, Эриэннэр диэн олорбуттар уонна Ыстыйдар диэн эптиэ. Дьэ ол Широкайым уоллаана Эриэннэр уустара. Кинилэр хахалар буоллаҕа дии. Хахалар. Уонна ити араспаанньалара тоҕо итиннигэй ити омук киэнин курдук? Ону
мин Ньукулай уола Ньукуускаҕа оонньуур уола ким Миитэрэй диэн баар этэ. Ол этэрэтэ Широкий диэн эбит үһү аата ол аҕаларын төрүт аҕаларын аата. Онон ол Широкий Широких буола хаалбыт диэн кэпсиир миэхэ. Алексей Дмитриевич кэнники үөрэхтэнэн, лээп буолан Хахсыктар олус улаастыыр киһилэр этэ, улуу-ытыктыыр киһилэр этэ
Алексей Дмитриевич Широких бэйэтин кэмин тарбахха баттанар Ньургун уола бөдөҥ салайааччыта этэ
Күлүмнүүр ииппит көлүөнэтин бастакы көлүөнэтэ буолла иккис көлүөнэтэ була Юмскайдаах, Омоҕоттаах буолла саҥа олоҕу тутан испит дьоннор буолааччы кинилэр кылгас да кэмҥэ буоллар земствоны сахалыы саха бастакы федералистар партияларын саха омугу саха аймаҕы төрүттээбит дьоннор буоллаҕа онтон оннуттан бу алексей дмитриевич строгих дьокуускай округ диэн оччотооҕу бу киин улуустары уонна илин эҥэр улуустарын хабар округ комиссарнаан гүнүрүлээбит оннуттан автономияны ылыһаҕына ревком чилиэнэ ЯЦИ ЯЦИК диэн саха правительствотын чилиэнэ юстиция наркомун холбуйааччы ЯЦИК бэрэссэдээтэлин холбуйааччынан Ойуунускайдыы гына муоһаптыын биир кэллээбит уонна ол дуоһунас эбээһинэһи толорооччутунан эмиэ кылгас кэмҥэ үлэлээбит бэйэтин кэмин биир чаҕылхай киһитэ буолар Кини ыраахтааҕы кэмигэр реальнай училищены бүтэрбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс икки сыллаахтан алта сыл устата Арҕаа Хаҥалас икки кылаастаах училищетын сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Сэбиэскэй кэмҥэ ЯЦИК бэрэссэдээтэлин юстиция наркомун солбуйааччынан талыллыбыта. Оччотооҕу кэм докумуоннарыгар кини аата Баһылай Никииппэрэп Күлүмнүүр, Гаврил Ксенофонтов, Анемподист Сапронов, Максим Аммосов, Былатыан Ойуунускай, Исиидэр Барахов уонна Степан Аржаков ааттарын кытта биир кэккэҕэ турар. Ол эрээри буржуазный интеллигент диэн дьаралыктанан оҥорбут дьыалата үтүө аата умнулла быһыытыйбыта. Алексей Широких кытаанах репрессияҕа түбэһиэх киһи эрдэ өлөн быыһаммыта. Кини биэһин сааһыгар тыһыынча тоҕус сүүс отут икки сыллаахха өлбүтэ. Хомойуох иһин Алексей Широких туһунан толору чинчийии суох. Кини хайдах өйдөөх-санаалаах, туох политическай көрүүлээх киһи этэй диэҥҥэ быстах-остох ахтыылартан, суруйуулартан, докумуоннартан эрэ өйдөбүл ылыахха сөп. Холобур, бу Альбина Дьячкова, Гаврил Ксенофонтов туһунан саҥа кинигэтэ баар. Бу кинигэҕэ Ксенофонтов политик уонна юрист быһыытынан көрдөрүллэр. Урут биллибит өрүттэр дьон билиитигэр тахсыбыттар. Бу кинигэҕэ Алексей Широких Гаврил Ксенофонтовы кытта биир өйдөөх санаалаах политик уонна общественнай деятель быһыытынан көрдөрүллэр.
Тыһыынча тоҕус сүүс уон сэттис сыл кулун тутар. Ыраахтааҕы былааһа сууллан Саха сиригэр былаас саҥа органа тэриллэр. Бу уларыйыы кэмигэр саха интеллигенцията Саха сирэ хайдах сайдыахтааҕын уонна салгыы хайдах дьаһанары быһаарар. Демократическай суолу тутуһуу уонна олохтоох салайыныыны киллэрии бу оччолорго ылыллыбыт хайысха саха дьонугар үтүөнэн эрэ дьайыахтааҕа. Болуньута революцияны очотооҕуга баайдар даҕаны, дьадьаҥалар даҕаны үөрэхтээх Диин үөрэҕэ-оһуохтуун, капиталистыын, кулаактыын, этэргэ дылы тыал охтоохтуун, бааһынайдыын, рабочайдыын бары үөрэ көрсүбүттэрэ. Ити хайдары умнулла иһиллэр, эбэтэр ситэй да эбэппит быһыылаах. Онон дьиҥнээх ити демократическай революция буолбута. Онтон ыла кини ити Баһылай Баһылач Никифоров Күлүмнүүрү, Гаврил Васильевич Ксенофонтовы кытта бииргэ ыкса үлэлиир. Үлэлииллэр, земствоны тэрийэллэр. Онон ити земствоны буоллата бэйэни халайынан олоруу буолла дии. Наскон, ол аата национальный комитет тэриллэр. Ити комитет кинилэр тэрийбиттэрэ Октябрьскай революциятын буолбата буоллар, саха иһигэр Автономияны олохтуохтаах этэ. Оптиогосударственнай тутулу олохтуохтаах этэ. Бэйэни халайынытыы, бэйэлэрин көрүүлэринэн земество быһыытынан киллэриэхтээх этилэр. Чэ, былааннара сүрдээх улахан эбит. Федералистар партиялара тэриллэр Алексей Широких киин кэмитиэт бэрэссэдээтэлинэн талыллар. Ити федералистар партиялар диэн баһаха иһигэр хаамай дьоҥҥо, норуокка биллибит уонна дьону түмпүт, бэйэтигэр тардыбыт бастыҥ партия этэ. Ол Гаврил Васильевич Кисломпонтов били бүтүн учредительнай туохха мунньахха депутат буоларыгар ити партия улаханнык туһалаабыта. Бу партия федералистар партияларыгар атын партиялар эмиэ киирэллэр этилэр. Холбоһоннор кинини сөбүлээннэр, кинини буоллар сүрдээх демократическай көрүүлээх партия. Бу федералистар диэн оччотооҕу бу Россия федеративнай суолунан барыахтаах диэн турар сардьоннор. А Россия парламеннаах буолуохтаах диэн, Россия президеннаах буолуохтаах диэн туруорсаллар. Олох сөптөөх көрүү истиэ этэ. Ити билигин олоххо киирэн турар ити. Тыһыынча тоҕус сүүс уон тохсус сыл ахсынньы уон бэһис күнэ Дьокуускай бассабыыктара өрө туран былааһы ылбыттара. Биир партия былааһа олохтоммута. Атын көрүүлээх дьон сойуолааһыҥҥа түбэспиттэрэ. Ол иһигэр Гаврил Ксенофонтов уонна Алексей Широких. Төһө да кынаттара сарбылыннар, бэйэ эрэнниин көрүммэт санааны ылыналлар. тосту уларыйыы бутуурдаах кэмигэр саха дьонун инники дьылҕатын салгыы түстэһэргэ быһаарыналлар. Гаврил Ксенофонтов науканнан дьарыктанарга, онтон Алексей Широких саҥа былааска үлэлэһэргэ сүбэлэһэллэр.
өйүнэн, сүрэҕинэн ыалдьан бу үөрэхтээх дьон аҕыйахтар интеллигенция аҕыйах олох буоллаҕына гражданскай уһун сэрии кэнниттэн ыһыллар тоҕуллар ол иһин Көмөлөһүөн, бэйэтин дойдутугар, норуотугар көмөлөһүөн күүһэ баһыйбыта буолуо дии саныыбын. Тыһыынча тоҕус жүз уон тоҕус сыл ахсынньы бүтүүтүгэр онно Колчак былаһа эс Иркутскай иннинэ уулларыллар. Алексей Дмитриевич онно улахан тугу ирэппэрэссиибинэн миэрэ киниэхэ туттуллубатах. Биллэн турар кини улахан демократ, либерал киһи буолар онтон көстөр. Манна хорохторун

кыайан бэйэлэрэ тохтотор кыахтара суох диэн буолар анарааттан буолла улахан туох бөҕө кэлэр хайаан да пепеляем онно үптүһүнньүҥ иркутскайга аҕалбаҥ диэн ол эбэтэр иркутскайга тиийбитэ боллор киэҥ айдаан буолуохтаабыт советскай россия иккис гражданскай сэрии буолуохтаабыт кыһыл армия чаастара оччолордоо иркутскайга олорор чаастар иҥин Онно кини диэки төттөрү эргэ эргиэргэ бэлэм олорбуттар. Саҥа чааһы байыаннай чааһы тэрийиэххэ диэм олор Яакнер Авдот диэн. Яакнер Авдоту тэрийиигэ мин ханыахпар идеяны биэрбит Алексей э, Дмитриевич Шурокик буолуон сөп. Так, кини болла онно туох диэн сөбүй диэтэххэ бу туох диэн. Бу урукку повстанецтар хайыахтарай диэн биллэн турулахан туох Харарҕааһын баар булан сөп, ону уоллаана Алексей Дмитриевич олох куттанымаҥ. Өссө куттаныаххытына барай кинилэр бэйэлэрэ самовольно бэйэлэрэ хэриилэһэ барыаххытыттарына бэһи кинилэри бэйэҕитэ тардыбатаххына лучше кинилэри бэйэлэрин туспа иррегулярно час оҥорон муран кыһыл армияҕа киллэриэххэ наада оччо биһи тубууда үтэриэхпит суоҕа уонна нэһилиэнньэ оттотугар аптарытыатын ылыахпыт инньэ диэбит Алексей Дмитриевич онно бэйэтинэн сылдьан пепелээби үлтүрүтүһэр Пепеляева оччолорго кыайыыһыйда улахан үөрүү да центрга да улахан сыһыаналыыллар. Бу чахчыха халар үчүгэй дьоннор эбит. Пепеляевы э, Сибирьга харбакалар Россияны гражданскай хирииттэн быыһаатылар диэн оччолорго онну өйдөбүл баар эбит.
Автономия лыллыгыттан Алексей Дмитриевич эппиэттээх дуоһунастарга үлэлиир. Саха киин ситэргилээх комитетин бэрэссэдээтэлин юстиция наркомун солбуйааччынан анаммыта.
Ити аңа тэриллибит Советский былааска ким Платон Алексеевич Юнускай яцик председателди. Кини олбуяачытынан Мүле Алексей Дмитриевич Рухи бәтер ылбыт. Киниэхэ ренере бәтәбит. Билиите көрүүтэ хүртээх булу боллаҕа Уопута, аны туран, халайар дьоҕура. Алексей Дмитриевич Широких ити Ойуунускайга, Муоһапкааҕа табаарыс быһыытынан, наставник быһыытынан эмиэ бу үлэлээбитэ биллэр. Ол курдук, холобур, бу кини бу тыа иһигэр гражданскай сүүрбэкки сыллаахха тыа иһигэр тахсан баран дьон автономияны билигин да өйдөөбөккө олорор диэн кэлэн дакылааттыыр Муоһаптаахха уонна оттон бу кини курдук ити олоххо миккиллибит дьонтон ханаан да көрдөххө кырдьаҕас киһим биир эдэр дьоҥҥо сүбэ-ама практичнай өттүнэн үөрүйэхтэрин биэрэллэр була оннук да сүбэ-ама көмө биэрбит буолуон сөп
Оччолорго кырачаан Мария мэлдьи үлэтигэр сылдьар аҕатын аҕыйахтык көрөрө.

Аҕата кыыс биэһис кылааска үөрэнэ сырыттаҕына өлбүтэ. Скрипковал, ходил на работу, потом воспаление легких получил. На работе-то холодно было, говорят. И быстро скончался.
Дьон кэпсииринэн олоҕун тиһэх сылларыгар конфедералистар хамсааһыннарын кэнниттэн Алексей Широких кытаанах кэтэбилгэ уорбалааһыҥҥа сылдьыбыта. Бүтүн Россия таас үйэттэр уон иккис иэстэрин делегатынан талыллар. Онно иллэнтит Калины көрсөр Калининаат хаартыска түһэр. Тыһыынча тоҕус сүүс отут икки сыллаах өлөр. Ити биир сааһабыт. Ыаллаһыттаҕына эмиэ гопулар тута кэлэллэр. Ол тута кэлэн бараннар туох диэн кэпсииллэр кини ыалльна сытар оронун үрдүгэр калинины кытта түһүспүт хаартыската баар эбит ол ону көрөннөр хайдар салланнар туппакка барбыттар ол кэнниттэн кинигэлэр кини дьылҕата хайа үйэҕэ быһаарылла иһиллэртэн ити кэмҥэ
Оттон Өлүөн аҕа иннинэ төрөөбүт хахсыгар буолбут түбэлтэ туһунан биир дойдулаахтара маннык кэпсииллэр.
Хахсыктар буоллаана бэйэлэрин улахан дьоннорун аллакаан харыһыар буолар этилэр. Этке. Буҕаннык аарбаттар. Алексей Дмитриев буоллаана ол хахсыкка я улахан билгиилээх киһи буолла. Бүтүн республикаға белдибір киһи Алексей Дмитриевич Өлүөнэгэ бырааһыммыт сылбаҕа хаалбыта. Ити айах уолугар быраан барар буолбат да, ол буоллаҕына суумман түспүтэ. Оппутунан. Дьону буоллаҕына өйөммүт этэр оо дьэ бу улахан киһибит туора буолаарыҥҥа диэннэр һэрэхэ дигэр буолаллар истэр этим. Онтон өлбүтэ кини.
Алексей Широких өлбүтүн кэннэ кини аата баай төрүттээх буржуазный интеллигент быһыытынан ааттаммат буолбута.
В советское время их называли буржуазным интеллигентом, поэтому не выдвигали Вспоминать.
Широкик аата хайдар уһун кэмнэргэ умнуга айыллыбыт. Оттон буолумуна, Ол норуот өстөөҕө Ойуунускай көмөлөһөөччүтэ, холбуйааччыта. Аата эмиэ ону кытта тэҥҥэ иһиллэр, хараардыллар. Ол да курдук этэ, урукку источниктары аахтаххына, широкий хайдах ол барыта албыннаан-түөкүннээн, албуржуажный националист үлэтэ-хамнаһа курдук. Оттон билигин кэлэн көрдөххө, олох атын хараххынан көрөҕүн. Билигин кини аата тиллиэн наада, ааттаныан наада, ханна эрэ иҥэриллиэн наада. Ити биһи
Максим Кирович Омоһобу Болотоно Эксибис Ойуунускайы ити көннөрүти ахтар этибит, кинилэр эрэ курдуһаныга этибит, ол гынан кинилэри кытта тэҥҥэ үлэлээбит дьоннор элбэхтэр. Оннугар биһиги Исиидэр Никифорович Уйбанов Бораахабы кэнникээҥэ диэри Бу олоҕу диэри көннөрү көмөлөһөөччүлэр курдук көрөр этибит, оннук эрэ суруйар, хайырахтар этибит, онтуга буппалаана бу кэнники кэмҥэ үчүгэйдик үөрэтиллэн ити билигин ити Ойуунускайдааҕы муһап арангалара тиийдэ. Ити үөһэ бүлүүлэрдэ онну кыаналаатылар бэйэтин биир дойдулаахтара. Оттон Алексей Дмитриевич Широков буоллаҕына бу дьоннору кытта тэбис тэҥ хуолталаах, эмиэ кинилэр арангаларар Тэҥнэһэр киһи, ону баччааҥы диэри биһик үөйдэһэн ылыы иликпит, ону мин ханыахпар Хаҥалас улууһун аҕалтата бу киһи аатын уолун дьиҥнээхтик чөлүгэр түһэрэр, олоччу миэстэтин, историческай ниссаҕа миэстэтин дьиҥнээхтии булларар гына үлэни ыытыан наада.
Кини үс оҕото Нина, Иван, Мария бары үөрэхтэнэн Табысхаан кулубаттан саҕыллар Неустроевтар учуутал династияларын салҕаабыттара. Билигин сиэннэрэ, хос сиэннэрэ кинилэр туйахтарын хатараллар. Бу Саха сирин бастакы уонна бөдөҥ учуутал династията. Улахан кыыс Нина Широких Иркутскайга Раффагы бүтэрбитэ. Дьокуускайдааҕы гимназияҕа Бүлүү педтехникумугар учууталлаабыта. Үөһээ Бүлүүгэ партийнай кабинет сэбиэдиссэйинэн үлэлии сылдьан репрессияҕа түбэспитэ. Ханна да үлэҕэ ылбат ыарахан кэмнэригэр Кинини өйөөбүт уонна Дьокуускай пединститутугар библиотекарынан үлэҕэ ылларбыт киһинэн профессор Авксентий Мординов буолар. Кини кыра кыыс Мария олоҕор эмиэ үтүө сабыдыаллаах.
Всегда пять человек с нас отличников учебы сразу же заслал в Оренбурге.
После окончания учебы? После окончания, да, института. Я не хотела ехать, я хотела обратно в Верхнюю Рюшк.

Так хорошо жить будешь. И всю жизнь осталась вождем. 67 лет проработала в школе.
Ити курдук Алексей Широких кыра кыыһа Мария дьон өйөбүлүнэн бу орто дойдуга кэлбит аналын толорон биэһэн сэттэ сыл эҥкилэ суох оскуолаҕа үлэлээтэ. Саха ыччатын үөрэххэ сырдыкка угуйда. Төрөөбүт норуота үөрэхтээх уонна сайдыылаах буоларыгар аҕатын курдук турууласта. интеллигенция хайаан даҕаны хаптыа. Норуотугар туһалыахтаах, службалыахтаах, улахан иэскэ, күүскэ иһиллэр ити интеллигент киһи буола сыттык. Билигин даҕаны саха интеллигенциятын иннигэр киһи дуу, киһи дуу буолар уустук түгэннэр син биир үөскүү тураллар. Маныаха Алексей Широких курдук саха интеллигенциятын бастакы көлүөнэ дьонун үтүө холобурдара тиллэн кэлэр. Мэлдьи норуот туһун өрө тутуу, кырдьыгы, чиэһи туруулаһыы.